Muzita yenyu nokuimba kwakanaka. Amen. Pamusoroi vabati vechigaro, pamusoroi sangano dzvene raMwari, tichitambira mwana wangu. Ndaona nhasi mwana wangu ane mufaro kwazvo, asi kugona navadzimai. Saka ndamboti nini ako muri kutamburirei ne- nevadzimai ava? Ipai muridzi wacho achengete. Saka inyasha kuona mhuri ichikura amen nyasha dzamwari kune mhuri dzaida kukura zvikasava saizvozvo pane vari kutochema saka inyasha chaidzo chaidzo ukavona dzinza richikura muchiwanda iye zvino mane macousins motoona kuti aa ah, musha uri kudini uri kukura tinotenda mwari nazvo tinotendazve nokutirangarira kudzoka panzvimbo ino tichitenda mwari nezuva ranamai Handingati nhasi izuva rokutenda. Chii chaunotenda? Ndinotenda upenyu. Ndakatarisa structure ino yakamira iyi. Pane relay iri kuranwa mukati mangu. Yandisinganzwisisi dzimweni dzenguva ndinotadza kutoitenda ndichidzingirirana nezviri mberi ndichitadza kutenda relay iri pano first. kuti zviri kubvumidzana kuti imwe tsoka ndikaisa mberi iri kubvuma kuti dzoka zvichitenderana kuti iwe enda iwe dzoka maoko ndizvozvo the same thing irile iri kupasamwa chinyararire zvatisingaoni asi tinoda kutenda tinoda kutenda zvinokuva vana mai pana pane nhingi yandandatimudzirwa handisi kuti ndiani yanga ine mukadzi akaisa mwana mubhasikiti oh, mvura iri umu mm-hmm. ndofunga pamaniki ese andatumidzirwa yandikoshera iyo ndikaona kukosha kwamai mm. mvura iyi iri kuda kutovatora vakatakura bhasikiti romwana pamusoro vari kuti chauya chauya ndiri kuenda nemwana wangu jesu kristu wakanga achiremberedzwa akati chauya chauya ndinovaindira pamuchinjikwa mai vakati chinondiwana chinondiwana kana ndichitongofandofanai vakasacrifice kusumudza maoko avo kudai vakabata mwana wavo vari mubhasikiti vachienda mvura iri muhasvishi mumuro muno ndikati wa ndo basa ramai iri saka tinoona vana mai dziri ambrella kuita kwasatani kwakaipa zvikuru kuti satani waya kutovhundutsira vanhu nemvura ndo chaangoshandisa kuvhundutsirwa nemvura kungonaya kwayo iro riri ropafadzo ropafadzo ratena into something bad vana mai tatakakodzera nhasi kurumbidza mwari tiri pamwe chete asi zvisinei mwari vanoti rimwe nerimwe shoko ukavona richikunzvenga rinenge risiri rako pamwe wanga wasiri kutoribata chero waibata waigona kundorishandisa nokuti chikonzero cheshoko iri ndechekuritora wondorishandisa rokubatsira rokususukidza wofamba naro murwendo rweupenyu inguva yekufamba uchiti kana ukange unzwa waneta wombotora uchimwaura uchidini uchidya saka umwe ungatora nguva yaigorora imwe inovhunda imwe inodyiwa namasvosva mm. imwe unoikangawo ane akakanga mazunza kuzavora mm. wakundorasa saka chide vari pano ndisi takakodzerwa nenguva iyo
nevatisingaoni onai zvakaitwa namwari oh, kuita kwamwari
mwari vanoshamisa tinotenda mwari izvozvi ndinodaira kuti pane zvaari kuudzwa namweya muchinhaleluya tinotenda mwari mashoko edu nhasi tichamawana kuna samuel 25 nai mwana wangu ndauya one magirasi angu titarisirewo tukakani kegreen samuel 25 first samuel 25 First Samuel 25 panotipo panomusoro weshoko unotiyo David na Abigail David na Abigail. David akasimuka akaenda kurenje reparami. Zvino paMoami pakanga paino munhu aiva nepfuma yake paKarimeri. Munhu uyu akanga akapfuma kwazvo. Akanga aine hwai dzine zviuru zvitatu nembudzi dzine chiuru chimwe chete. Akanga achiveura hwai dzake paKarimeri. Zita rake munhu uyu rainzi Nabhari, uye mukadzi wake ainziwo Abhigero. Zvino mukadzi uyu akanga akachenjera uye akanga aka akanga akachenjera uye akanga aine chiso chakarurama, asi murume wake akanga aine mwoyo mukukutu akaipa pamugariro wake. ari weimba yakerebi zvino dhavhidhi akanzwa ari kurenje ikoko kuti nabhari akanga achiveura hwai dzake dhavhidhi akatuma majaya ane gumi kundoti kuna kumajaya aya endai kukarimeri kuna nabhari mundomukwazisa muzita rangu mugondoti kumupfumi iyeyi rugare ngaruve nemi Rugare ngaruve neimba yenyu uye rugarevo pazvinhu zvenyu zvose zvomunazvo. Ndakanzwa ndakanzwa kuti muna vanhu vanovivura asi zvino isu taiva vafudzi venyu asi hatina kuvatambudza kwete uye havana kumborasikirwa nechimwe chinhu panguva yatakanga tiinavo bvunzai henyu majaya enyu vagokuudzai zvino chido nzwiraiwo majaya aya tsitsi nokuti tasvika pazuva rebira zvino chipai henyu varanda venyu muchipawo mwana wenyu david chinhu chipi nechipi chamunenge muinacho

yandakaveurira yandakaurayira vaveuri vavengi vangu yandakaurayira vavengi vangu ndichipa i think paida kuti vaveuri vangu ndichipa varume vandisingazivi kwavanobva here saka majaha aya akabva adzoka kwaso Achidzokera kwakare kundosvikoudza mashoko iwayo Dhavhidhi, Dhavhidhi akati kuvanhu vake, Munhu mumwe nomumwe ngaapakatwe bakatwa rake. Vose vakapakata mapakato avo, Dhavhidhi paakapakatawo rake, varume vanokwana mazana mana. vakakwira naDhavhidhi, asi mazana maviri ndivo akasara akachengeta nhumbi. Asi rimwe jaya rakandoudza Abhigeri mukadzi waNabhari richiti, Tarirai, Dhavhidhi akanga atuma nhume ari kurenje kuzokukwazisai, kuzokwazisa tenzi wedu, asi iye akavatuka kwazvo. Asi varume ivavo vakatiitira zvinhu zvakanaka kwazvo, hatina kutambudzwa uye hatina chatakarasikirwa nacho mazuva ose atakafambidzana navo tiri kusango. Vakanga vakaita sorusvingo kwatiri usiku namasikati mazuva ataigara navo tichifudza hwai. Naizvozvo zvino chizivai henyu mufunge zvamuchaita nokuti tenzi wedu navanhu vose veimba yake vatokufungirai kukuitirai zvakaipa asi iye munhu akaipa kwazvo nokuti hakuna munhu angagone kutaura naye papo abugeri akakurumidza kutora zvingwa zvina mazana maviri ndokutorawo zvigubhu zviviri zvizere newaini namakwai mashanu akanga avhiyiwa nezviyero zvishanu zvezviyo zvakanga zvakakangwa namasumbu amavhaini akaoma ane zana namapundu amaonde ana mazana maviri akakwidza padhongi akati kujaya kumajaya ake panotungamirai mberi ini ndichatevera asi haana kuudza murume wake nabari zvino kuzoti achifamba akatasva dhongi rake akazodzoka napamupata pegomo david navanhu vake ndokudzakawo vachiuya kwaari ndokubva vasangana asangana navo zvino david akati zviro kwazvo gara zviya ini ndaingochengeta zvinhu zvose zvomunhu uyu nhando murenje pakashayikwa chakarasika pazvinhu zvake zvose asi iye anditadzira panzvimbo yokundinatsira mwari ngaandiuraye kana ndika kana kukaedza ndisati ndauraya kunyange munhu wokupedzisira mangwana zvino dhavhidhi zvino kuzoti abhigeri achiona dhavhidhi akakurumidza kuburuka padhumbi rake akandowira pasi nechiso chake pamberi padhavhidhi achimukotamira pasi akabva awira patsoka dzake akati mhosva ndeyangu ishe wangu asi regai murandakadzi wenyu atange ataura nemi mugonzwa mashoko omurandakadzi wenyu 25 ishe wangu ngaarege zvake munhu uyu nabhari munhu akaipa zvikuru nokuti iye akangoita sezvinoreva zita rake ndichagumira ipapa mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo vagoreoafaza amen Musikana nebaba anorwa nako. Ah. Ndakava nekufara kwazvo rugwaro urwu ndakarwana kudhara sterek rwarwa kutenda zvarwo ruchingopera ruchingopera eh, chandikati musoro weyangu wenyaya wanhasi ndowokuti tenda tenda hauenderani netopic yandaverenga tiri kutaverenga zvakasiyana asi ndiri kungotitenda nekuti nhasi izuva ranamai tinofanira kungotenda masituations anga vakanaka anga vasina kunaka asi tinongotenda kuti tiri vapenyu ah, kudhara tichi tiri vana vechikoro i think i was grade six grade five taiti kana zviya taenda kumasports kune vaitamba vamwe vangu vamatriplets angu vaitamba zvekutamba indi ndasingagoni kutamba bhora kwakusiri kwangu asi kuti handina kuziva side rangu sometimes ndaingotevererawo asi ndaingoenda kunomira muguru mwandira pamwe mai vaitozonditi dzoka kumba zvaindirwadza stiri kuti ndisevamwe vari kumasports dai vanhu vapenyu ndaizongowabvunza kuti wai mai nditidzoka kumba vamwe vangu vachitamba i ndichida kunge ndichiva ndiri ndonyanya kurova mavoko saka vaiti umwe ari kudefense umwe achishuta yako akusingaiti chakanaka asi umwe uyu waiti kana utamba waya wakati anzi hanzi joni tamba bhora usekerere iwewe vagosara vachikureva meri waiona zvinomera akagama bhora unoritiga ah, waiwachita uruzhinji vati ye tamba bhora usekerere vagosara vachikureva mhm. pano tiri kutaura vanhu vakaenda
tiri kutaura vanhu vakaenda kambo akataimbokaimba zvedu tamba bhora usekerere mary vagosara vachikureva tamba bhora usekerere john john kana anzwa vasikana vachidaro vari kukuku wainge achadambuka gumbo john achimhanya chete kuitira kufadza crowd ende munenge makutoziva kuti isu tahwina ukaona kwakuimbwa tamba bhora usekerere kwakutoziva kuti isu tahwina saka zvatiri pano vana mai tahwina for today tahwina amen ah, ndinoona panapa murume uyu pane mukadzi kana kuti murume vanga vababa vanga vamai vakapfuma dzimweni dzenguva ndati musoro wangu itenda zvisinganzwisisiki tenda zvaunonzwisisa tenda vamaregera chose environment do tenda kuti vagosara vachikureva tiri kutaura mukadzi wakaenda kare kare asi tiri kutaura zvaakaita tiri kutaura david kana nebhunzu rake rikanzi vaya vanoita zvescientist nezvokutresa gwahwangu vavo vubvurubvu vakutongonobatanidza ende vanotoenda vachiziva kuti ndopaguva rake otherwise kuri kutsvagira muchagururu vanogona kurishaiwa saka tiri kutaura nevakaenda kare asi tiri kusekerera nezvimwe zvinhu zvavakaita oh, kana vanhu vakanditarisa nhasi munosekerera here tamba bhora usekerere vagosara vachikureva pita tamba bhora usekerere iwe iwe vagosara vachi kana taenda muri kusiyei kana maenda vachasara vachisekerera here vari kusara ndanzwa muchitaura kuti ndaienda namai vangu ndaienda namai vangu kuchechi ndaienda namai vangu kuruwa dzavo zvazvisinganzwisisiki kuti mwana mubisi kana kuti musisi mm. kwedu taiti mabisi oh, unoindepi asi nhasi muri kusekerera nazvo nhasi zviri kukubatsirai kufamba rwendo rwepaupenyu david unotii endaivo kumba kwanabhari mundogugudza nemuzita rangu haikona nomuzita ranabhari muridzi wedzinza asi mundosvika muchiti rugare ngaruve nemi mukatarisa pauro unotaura kuti rugare mutsamba dzake dzose dzaainyora rugare ngaruve nemwi kana wondovhara tsamba yake yataiti tiri kuchikoro conclusion waingonyora kuti rugare ngaruve nemwi nyasha dzamwari ngadzive nemwi unotuma majaya ake zvaanotuma vanhu unoziva kuti zviriko tenda Pita tamba bhora usekere iwe iwe vakusara chikureva Joni tamba bhora usekere mwanangu vanosara vachitaurei kana ndaenda mm. vanosara vachisekerera nezvipi kana taenda zvikanzi kana masvika muti rugare ngaruve pazvinhu zvako zvose ari kutokomborerwa nyasha ari kutonamatirwa munamato waupfumi ndimambo vazvininipisa vanoti endai munoti rugare ngaruve kuzvinhu zvako zvose rugare ngaruve muimba yenyu nedzinza raropasadzwa nemazwi wayo matatu vanhu kusaziva mazwi wayo wakamatora akanomakanda uku katora nyasha nyasha ngani dzatakatora tikanokanda kunze inyasha ngani zva nokuti nyasha dzinouya ka nezvinoita sezvisina kana po box handiti kudhara tichikura kusati kwauya neteknoloji yainyorwa tsamba po box missing kana isina po box 21 haisviki saka zvinhu zvedu isusu tinoshanda nepo box zvamwari hazvina po box inongosvika isina po box 21 isina po box 1158 munomu vakushandisa kodika ndiyo po box but zvamwari hazvina kodi oh, zvamwari zvine discoti most of the times saka ndopatino nyasha dzinorambwa nanabhari unoti ndiani zvaari kutuma vanhu aiziva kuti zviriko oh, zvavanouya kumba kwenyu vachikumbira kuziva kuti munoziva unovhura pedyo daiso chitsvaga kukwereta mari eh. maineri ah, no ningi ah, kuti ah. pari popa unongoti ukangovhura hana yako inoti ta wobva atoziva kuti ndiye this person ndiri kunokumbira chete unosimuka zvikanzi nabhari tauya pano mukavona vanhu vachiuya kuzokumbira kumba kwenyu vanoziva kuti zviriko asi chamunofanira kuita chakumbirwa chacho solti yakumbirwa mai nyasha ndo yokupedzisira solti yakumbirwa mai musimbi ndo yokupedzisira maybe hatina kana nedhora rokuenda kunotenga asi vauya vajamba maraini wose aya nabhari wakasiya parangwanda yedzimba hazvive kuti oh, ndiye yega akanga ari shoroma kwakanga kuine shoroma dzakawanda asi kwakanangwa nabhari kana wapa vachibuda gedhe so iwoenda pamabvi ukati mwari wangu ndiri mari pavanwa ndiri vavatuma maita kuti vafume zita rangu vaoneri rakakodzera kuti ndivape zvavavuya vachizochema chindipai ndiwose rove zero chaona mwari zvavanoita next time vanhamo yedu ndeyokushunirira nevana vangu tinofa hamufi unotenda here iwe amen ndati unotenda here amen kutenda zvinhu zvamwari hazvina piwo box tikashanda nezvinonzwisisika mm. denga hatiri wini denga rinotongoda izvozvo zvisina piwo box ndozvine upenyu mukati mokurarama kwedu murume unozvidza nyasha dzauya dzega pane vanoita dzokugwedairira so dzokutamburira kuimba nokuimba kutamba nokutamba kuridza ngoma nokuridza ngoma asi dzababa ava dzinouya zvadzo dzega asi vagodziramba nyasha ngani dzatakaramba dzimwe unotarisa munhu so hanzi haa vangauya nei kwandiri ivava Pane rimwe zano rinouya nomunhu wakazvidzika zvokuzvidzika mm. zviya ritore nyangwe risina po box shanda nazvo zvisina po box kumberi zvino po box mm. vanoramba zvikanzikana zvinochionai kuita kwamwari waka yaiva nguva yeku yeku yekubika nekuti kana vachiveura hwaidza vaita nguva yavanobika saka david wakaziva kuti chikafu chiriko uku zvandamutuma chikafu chiriko zvakapfuura nepamba penyu chikafu chiripo vabuda nei tenda
tenda mm.
waiziva kuti chikafu chiriko zvikanzi ah, wakutamba newe kuzvinei zvikaranga eh, matsotsi akagara ariko komo zvakatanga zure zvakanga zviriko kubva kare kutiisa zvavo madzimambo avo vana tenzi vavo uye achitunura chikafu muzita rani mm. asi zvinonzi nguva iyoyo ivo vakanga vari pasenta kudai izvi vavemuri vadavid jesu kristu achinamata munamato wake wokuna johani unoti mune vamakandipa mm. hakuna kana hwani wakashayikwa mm. hakuna kana hwani wakarwara hakuna kana hwani akamiswa vose ndakanga ndinavo ava vanotaura the same thing pana david pataiva kusango uko pataiva kusango abigero david wakanga akaita ruso rusvingo pamberi pouso hwedu wakanga akatakanga takachengetedzwa mweya mutsvene muupenyu hwedu rusvingo asi hatizvioni nokuda kwekumhanyirira ngati pauri pane rile iripo ngatitendei rile iri pano first iri then tozodzingirirana nezviri mberi amen amen zvikanzi taa takaita sorusvingo hatina kana hwa yedu yakarasika havana kutirwisa varanda vadhavhidhi vangadai vakanetsana nani nende vana ava vaifudza hwai asi havana nokuda kwenyasha dzakanga dziri kuna dhavhidhi vakaitwa come down mm. kune zvimwe zvinhu zvaifanira kuti kutivhundutsa asi zvakaitwa come down namweya mutsvene mm. kune zvimwe zvinhu zvaifanira kutitombutsa matombo asi mwari vakati zorora hanzi tanga takaita zvinhu zvii tanga takachengetedzwa asi zvataura baba uku maimi vonai zvekuita baba vataura zvisingapindirani abigail ndopaanosimuka tenda iva abigeri wanhasi iva abigeri wamangwana abigeri unenzi wakanga akachenjera kwazvo kwete kuchenjera kokuvhundukira kakuchenjera kune kaviri maybe kwangu ndokokuvhundukira but kuno uchenjeri hwokuziva kuunganidza zvinofanira kuunganidzwa kuno uchenjeri hwokutsvaka pane vhu rakanaka woti pano apa ngatigarei pane uchenjeri hwekungotama-tama kungoti pano wainda uchenjeri hahuna chahunokupa asi hwaabhigeri muroora mm. Mm. vakati ivo pauro abatwa masoja akati aa ah, ina handitombodyi handidyi kana upenyu hwapauro achiri right handimbodyi kana auye hope dzangu hadziwi hmm. but pakaita kamukomana kakazvinzwa kakamanya kukembi kakanoti no kana mukanzwa vakutaura vachatuma munhu mangwana kuti pauro muunzei kuno tinongori nenyaya inongaita senyaya dikidika hatinokorine kanyaya katinoda kugadzirisa naye muunzei kuno zvikanzi musamuunza kuno mm. nokuti one vara vataura kuti havasi kuzodya kana kurara mm. vasati vaisa ropa rake pasi mm. ndo yakatambika kumba kwanabhai ndo yakatambika kumba kwaabhigero zvikanzi mai mugere panapa baba aya vapara uku haisi kusiya mhuri oh, iri kuparadza hakuna unosara nokuti wazvidza ukuru hwamambo mm. ah, ah. mukadzi ah, wakangwara mm. shiri yakangwara inovakira dendere rayo mvura isati yanaya mm. majesa unozomaona zvino mvura yanaya kwakundo unoona jesa anondovakira mvura yaro iri dendere mvura ipapa mm. mm. mazai kakandira mazai ari kuira kudya mm. hakuna mwana unobuda dzinza rejesu harisi kukura mm. ameni ameni shei rakangwara
abhigeri wakashandisa uchenjeri huya hanzi abhigeri vanga akanaka fani pameso saka vadavid vangu pavakanga mutiba vanenge vakatorwa mweya sakati a ah, ndikopa mazveye kwauriya here no regai ndimire mwari vakamurwira hondo dzake wakamboti a ah, mai avanhu hungwari hwavo mm. mai vanoti mhosva dzose mm. zvanabhigeri mambo dhavhidhi mm. she wangu mwari wangu fogeti nezvanabhigeri vonai nyaya dzacho pano ndiani pakati pedu anoti nyaya dzangu kwamakaroorwa uko vanangu kwamakaroora chatadzwa nomukadzi murume wotaiwa ipai mhosva kwandiri havana kunge vambondiudza handina kunge ndatombozviziva hanzi wakabumburuka akati inzwai muranda wenyu mm. haana kana mhosva yaaita asi chakashanda ndochokuti mwari havana kuda kuti dzinza ranabhari rife naabigeli aripo thats why mwari vachiisa vanhu two two in life mm. umwe ndiwo kudefenda the family mm. amen tenda tenda
wamanya akati chokwadi ivai netsitsi vamwe ndokungoti vamwene vangu kunyima kani mm. vatete vangu kundinyeya kani mm. umwe akati ah, kana ari nhingi kani hakuna chakanaka kudivira mukadzi mm. hakuna chakanaka kudivira murume inongova mvenge mvenge but pano panosumuka mukadzi unoti kwete zvanabari forget about him ipai mhosva dzacho kwandiri ndiani kuwakada kutakura mutoro usiri wake oh. zvaari kudero abhigeri ari kumirira jesu kristu mm. uchazoti oh, nehondo dzose kana oh, ipai zvenyu pandiri vagoroverera zvavo pamuchinjikwa ichirukwa ngundu yeminzwa ichirukwa ngundu yemarwadzo ichirukwa ngundu yokupiswa ini ndigozonzidzi but nhamo yedu kazhinji toda zvi zvakazonaka kangikasvikaika kuti mwanangu mwanangu ndozvandioda izvozvo neni tinova ndikangonomukudubura uyu kule pajesu unoti kwete oh, abhigeli unoti mhosva iyi ipai kwandiri ini ngandive abhigeli mukati meupenyu hwangu ngandive abhigeli kudzinzana ndakaroorwa ivai abhigeli kwamakainda amai ivai abhigeli kwamakaroora baba mirirai dzinza jesu kristu akatimiririra ndakati mwari tibatsirei mm. takakura kuine culture yokuita sokuti muroora dzimweni dzenguva asi chinhu asi ini ndakazviudza kuti muroora wangu i will never mm. handimuiti zvandakaitwa no baba vakandidaro vakanga vasati vaziva vakanga vasati vari muchiedza saka ini ndikatora rima randabva naro uku ndoendawo futi naro uku its rima to rima yeti isu tinofanira kuenda richiedza tenda mm. amen
abigail mai vakangwara mm. vakamiririra dzinza rokwanabhari raifanira kukuyiwa rose kuti hakwaizomuka dzinza vana vechikomana vaipera kuti pfu hakuna waisara asi kune wakabumburuka pane wakazvirereka akati mhosva iyi ipai kwandiri imhosva ngani dzatinoti ipai zvenyu kwandiri chiregai kumutonga uyu itongai zvenyu ini kani regai kumutonga tongai ini kani dzicha achienda kunosangana namambo uku misodzi achichema mukati momwoyo achiti dzinza rofa here ndiripo dzinza roparadzwa here nokuda kwana baba oh, mm. amen one simo unomiririrwa Onisimo wakamiririrwa mumhosva yake. Onisimo wakamiririrwa. Jesu Kristu vakatimiririra pamuchinjikwa mumhosva dzedu. Akareverera kwazvo. Akati kutenda kwako. Mm. Akatanga achikwenenzvera. Akatanga amupolisha. Akatanga amupfekedza nguo dzakanaka. Mm. akati kutenda kwako muminamato yangu kana ndonamata ndinorangarira rudo rwaunarwo kuvatendi tino rudo rwakadini kune vatinonamata navo tino rudo rwakadini kune vanotenda tino rudo rwakadini kune vanotirwadzisa tino rudo rwakadini kune vanotigumbura amen firimoni firimoni ndakumbira ndanzwa nembiri yako ini zvangu mutana wadai ndine usungwa hwandachemberera mahuri asi ndini kureverera mwana wangu vangani vatakareverera kana kuti takatsikirirana vangani vatakareverera mumadzinza amen tenda tenda amen abigail wakandovumburukira mhosva isiri yake kana mukaenda nayo kumberi mm. david wakasvika pakuti neniwo ndinazvo zvandinokonewa ndinazvo zvandakakonewa akasvika pakutenesa mabhiza akati kuhondo yose dzokera ikomba pakaitwa uten mm. pane zvaive kuzoparadza rudzi mm. but muroora wakararamisa rudzi chararamisa were rudzi amen muchararamisa were dzinza rokwamakaroora amen dai mwari vava mubatsiri wedu pakufamba kwedu dai mwari vatibatsira hanzi handizombodyi handidyi kana upenyu hwapauro ndichiri kumuona achitsika tsoka pakudenga kune ariko wakanzvengeswa rungwanangwana zvatiri pano kudai takanzvengeswa rungwanangwana zvikanzi mutorei wakamuka achitogwa kuseni seni vakazosara muparatika rega vavengi vako vasare votsvaka tsvaka iwe wanzvengeswa nemweya mutsvene ameni nati satani wakangwara mm. nhasi warova vanhu nemvura ka wakutarisa padzakawakutarisa padzakadii tichikonzera tusina kana nebasa rese kana tukamiswa pamberi pake ndikatiakoko eh, zvino zvino vane basa riko hei ndazenge ndavingwa navaenzi pane nguva yavaenzi pane nguva yavaenzi oh, havana kuudza udzai hama dzenyu mm. kuti sanje harisi zuva indakaudza vana vangu kuti sande munondifonera kuseni kubva nguva dza 12 kuinda mberi musachindibata kunyange kwafiwa ndina wandinomutsa ndiudzei after mm. munonditekisira ndinoizozvibata amen ngatiudzei hama dzedu kuti aikazve aikazve inguva yangu inguva yangu namwari iva mukadzi vakachenjera ivai mai vakachenjera vanomiririra dzinza ravo ivai baba vakachenjera vanorwira dzinza ravo panguva yezvinopisa panguva yehonjo nosunuka mukadzi dzinza ranabhari harina kudzikinurwa nomurume harina kudzikinurwa nebakatwa rakadzikinurwa nemazwi omukadzi mazwi ako neni anodzikinura here vari kuda kupondwa mm. amen mm. zvakararamisa rudzi kana mukaenda naye kumberi nabari wazvidza nyasha kaidzi dzanambotaura zanzi rugare karamba rugare zvikanzi muzvinhu zvose zvaainobata izvozvo zvaitoprotektwa namatanga idzo hwai dzacho dzaimupa kuti hai muruarani kumaanezvinopani dzaitoprotektwa nezvaitaurwa nadavid kuti zvose zviri mukati moupenyu hwenyu zvose zviri mamuri wakazviramba dai mwari vatibatsira vakoma vajosefu vakamuona ari kokoko mm. kati woye muroti mm. satani akamboona vatenga tenesi anototi yezo dhenja kwakuenda kwakaipa amen anoziva kuti kubva mutenisi wakupinda mugogo kubva mugogo wakupinda muimba kubva muimba wakuzoita zvinoshamisa ngwarira mabasa asatana amen vakachenjera vana abigero vakaziva vakangwarira ngwarira nguva kuchipinge kwandaienda moti ndaitambura zvekuti vanhu mm. ndaitambura zvekuti kumusha asi nhasi ndikaitaura hakuna unongonipira mm. hakuna mm. kunze kwevai vaneni vanondiziva kuchipinge kwataienda kudhuze nekutongogara kembuko kune vanhu vanobva kumozambique vachiuya kukembi koko vanhu vaipiwa mapauda nehurumende mabhinzi mapauda saka vanhu ava handizivi kuti rudzi rwedu kuda kushaiwa anodzidzisa kuti chawapiwa chengeta vaizotengesa isu one nhamuwo futi taienda kwavari onondonondipa hembe inondipa pauda nebhinzi mm. that was very bad mm. saka vaiti ivo kana vakange vachida hembe voti ngwarira ngwarira kavachiti ngwarira vari kuti chengeta sazorega vamwe vachidini ameni ameni ngwarirai zvamakapiwa namwari musarega satani achitora oh, mm. ariko kubvuta mm. mm. nokuti wakatouya zvachose ndati vakoma vajosefu vakamona ari kokoko vakati uyo muroti mamuona here uyu hama dzedu chaidzo satabatana nevazhinji vanokutendeka dzimwe dzingwa kuti waona ndiye wenyaya uyu ndiye unoshupa oh, sei iye ndiwo nomusoro uretenderai mutaurainai zvakanaka ameni

ainzi shama shama wakaramba akabata pfuti yake shama wakaramba ari munda shama wakaramba akamira guru mandira rose rakati nguva yehondo haleluya nguva muhondo yapera shama wakabata chawakabata chinyi we vamwe vainda hameni chaunoramba wakabata chinyi munda wakamira ndauvi amen amen ndatitenda oh, ivashama iva abigeri mukatarisa nyaya idzodzo dzine kakudyidzana ukadzitwista ukadzibatanidza oh, ukadzizanganisa unoona dzichingoreva chinhu chimwe kana wada zvamwari mm. satarisa uso wamaini satarisa uso wanhingi tsoka dzanhingi kwadzikuenda ungadero ukatevera kusiriko oh, mai vangu vaiva netsumungu inandaunyaya kugana vabereki vangu ndakagara navo for a very short period for some reasons sinofunga mwari vakazviitira nguva yakafanana yeah. yeah. pakuzvarwa tiri vatatu ndii ndisina kugara pamakumbo amai vangu so sad but it's okay makumbo andakagara Vakanga ari matsvene, ndakagadzikwa pamakumbo edenga. Nhasi vamwe vangu vanotonditya, ivo matwinzi vaigadzikwa pamakumbo. Ini handina kugadzikwa pamakumbo amai vangu, ndakagadzikwa munyasha. Nyasha dzinongotitevera. Ameni. Amen.
Amen.
asi kana munhu akauya so kune mwana akaune chindoendawo mm. vana vedu mm. vatetewo gokwe vauya mm. toda kuenda navo vatopfeka kapeki izvo kwaunoenda kupi toda kuenda navo vatetewo gokwe kuti akugara pasi baba mukuru wekubhoera vauya toda kuenda navo vavo mwana uchitevera veshuzhuu

pfugama unamati ngwarirai mokutevera tsoka umwe mberi umwe kumashure amunoona kandikadai mm. one mm. two anditi mm. zviri kubvumirana izvi one two iye unenge ari mberi iwe ungodero nematsimba nemunomo zviri nani kutevera matsimba edenga zviri nani kutevera masunguro ajesu kristu nokuti kana vonopfumbura kudaiwo vari kusumudza huruva yamakore makore iwayo kana asumudzwa anounza mvura mvura yonayo nayo pasi pakaoma apa panobereka zvibereko teverwa netsoka dzinosumudza huruva teverwa netsoka dzinosumudza nyasha kuti mukufamba kwako kuti murwendo rweupenyu nozoona zvezvakanaka zvichiuya mauri tenda abrahamu wakatodziona moses wakava wakariona gwenzi richiti akati hai ndofunga ndakunzwisana nedenga oh, oh. mm. ona gwenzi richibvira mm. zvinhu zvandinake mm. asi une paakazoti ndiri kutaura mukunda wakanzikwira mugomo oh, ivo vazisara vari pasi apa usati uvavudze laini kuti vakaijamba iyi ah, kuna unopona mm. ngavarambe vari kokoko so nemusi waakati baba mm. kana ndakawaniswa nyasha pamberi penu tenderaiwo ndikuonei mwari oh, tenderaiwo baba tisangane oh, murwendo runo roupenyu nemiwo vakunda vejerusarema Tandirai denga kuti risangane nemi, kuti ritaure nemi parwendo rweupenyu zvisinganzwisisiki nezvine zvinyika ino ndiri kushanda ka satani akati very good ndakurovai nemabasa mm, mm, mm. kikainawo chaiye mabasa aiwa komwe a ah, nesande nesande zvinotoita sezvakanaka nesande nesande ndiri pabasa satani akati very good ndakakuinekaakwao
amen
amen tenda ngatipei mwari nguva yavo ngatipei mwari zuva ravo mwari ngavaropafadzwe mwari ngavarumbidzwe ndataura kuti ngirozi dzasvika oh, ngirozi dzapinzwa mukati memba muri kuzviona here ameni ameni ameni tenda mukunda tenda muranda ngatitendei muzvishoma zvatinazvo ngatitendei mwari ndati mukati momuviri wako mukati momuviri wangu mune rileyi irimo oh, zviri kutambidzana chika chikati mhanya wondo sikapa ichotiwo mhanya wondo sikapa indiwonasa kuti zvakangokodzera hazvina kudaro hazvina kudaro hazvina kudaro kana rileyi iyoyo ichiri kubvumidzwa in this bot nganditende mwari ndisati ndapara pari vazvinhu oh, zvinosara izvi vagokavana futi vachirwa vana vako vachinyimwa mm. mm. tenda regai kubirwa nguva yenyu nasatani nokuwanzirai basa nokuwanzirai zvokuita zuva resande mm. nokuwanzirai zvichemo mm. Kupenga nokutarisa gotsi ranhingi kuti wainga here ah, kuti pege mm. saka uri kuvinga uyu mm. ye wari kuvinga here jeni uri kuvinga meri here kana kuti idunga munhu ee basa rinodiwa heft work mm. kuti tizvichengete nokuti kuwana kurumbidza mwari asi rega kubirwa nguva yako kana wabvuma nomwoyo wose Oh, nokuti kune vakati ndinova ha ndokokungonotiwo sandekaanasizivacho mm. zviani yandidaza mm. tenda ndoenda kuna mayangu ninge amai kati andipo nhasi chamboenda kuchitoro kwanzi kune sero iriko mwakati a ah, ndavingana nehama yangu aya vakure stere handingawi satani haamboshaiwi chokukupa kuti akuvaraidze its way yokungokuvaraidze chete amen amen tinotenda zvikuru dai mwari vatishingisa tava vana abigail zvikuru sei kwatakabva nekwatiri kuenda kune zvakabatwa sitereki namadzibaba edu dai mwari vatisimudza mm. tava vana abigail mm. nokuti ndati abigail nhasi tinotaura nezvake tichisekerera kana ndaenda ngakutaurwe nezvangu oh, muchisekerera ngakutaurwe nezvenyu muchisekerera vachasara vachitaura vasare vaine history yokusekerera tamba bhora usekerere john vagosara vachikureva nhasi tiri kureva vakaenda kare kare vari vakomborere soko ravo vagoropafadza nokuti idzvene amen